Özüňiz hakynda bir aýdyp berseňiz bahar, siz kim, nirede, näme iş edýäňiz, şu zatlar hakynda bir gysgaça aýdyp berseň.
Bolýa. Men Green Card bilen Amerika geldim. Bir üç ýyl boldy gelenime. Gelemsoň her kim näme immigrasiýada ugruny üýtgedýär mugallymlar. Mugallymlar başga ugurdan gitýär. Köpüsi IT işleýär. IT işlemäge meňki däl. Men kän oturyp işläp bilmän soň, ugrumy men student döwrümde parikmahir bolup işläpdim, uniwersitet ýaşyndan.
Onam bäri gelemsoňam bir salona CV okladym. Salon diýdi, Bolýa, assistent edip alaly seni diýdiler. Assistent bolup işledim bir aý.
Tehasda?
Tehasdamy?
Tehasda işledim, Dallasda. Soň şo taýda bir fransuzinka bardy. O-da diýdi, Seň sagatlaryň bar bolsa, diýdi, sagatlaň iwalýurda edip lisenziýa alyp bilersiň, diýdi.
Gördüm alty aýdan soň diýdim, Hä, girdejisi gaty gowy, salon işi, ete, hek-de, sungat ýalak-da, işe, käk, işe giden ýalak däl-de, işe günde bir Hany gürleşmek üçin, bir täze bir zat döretmek üçin, e, bir emosiýa üçin gidýän.
Onam e, men e, dokumentlerimi bolurda edip başladym. Sagat sanlarym ýetmedi. Sagat sanlarymy e, Amerikada şeýle bir düzgün bar.
Her ştatda e, ýeterlik sagatlaryň bolmaly. Meselem, kosmetologiýa diýip bir lisenziýa berýär, lisenziýanyň hem görnüşleri bar. Kosmetologiýa diýýär, kosmetologiýanyň içine hemme zat giýýär.
girýär. Meselem, saç oňarmagam girýär, dyrnak oňarmagam girýär. Ýüz bizde kosmetolog etýär, osnownom çistkalar, zatlar, pilingler Amerikada şony kosmetology waýsnsy bolan edip bilýär. Inýeksiýadan başla, başga hany ukoldan başga hemme zady edip bilýär. Waxing diýdi, kirpik dakma, gaş oňarma, esasy şu salona degişli hemme zady etýär. Ýöne Barber ýok oň içinde. Hany erkek saçyny oňarmak ýok. Ýöne eger sen barberiň alsaň onda oň içine hany erkek saçyny oňarmak, erkek sakgalyny oňarmak bolýar.
Birnäçe görnüşleri bar. Men öwrenmäne başladym we sagat sanymy Tehasyň sagat sany meselem 1200 sagat sany boýunça sagat ýygnamany başladym. Öňki alan sertifikatlarymy ýygnadym. Öňki alan kurslarymdan sagat sanlarymy näçe sagat okanymdan soň olary ýygnap Ewolýusiýa tabşyrdym. Iki aýdan soň ewolýusiýa geldi we sagat sanyň ýetenokdy diýenä täzeden tabşyrdym. Şeýdip, näçe ýyl bolýar, hem öz lisenziýamy aldym. Sagatlarymy tabşyranymdan soň Hytaýa gidip writing testini tabşyrdyk, test tabşyrdyk. Iňlis dilinde test, kada Birem medinstituta girýän ýalak pisiaýa girip, o medinstitut ekzamen sagatlaryny ewaluirt etýänleriňki ýalak ýa-da toýfula tabşyrýanlar ýalak gidip şolar bilen bile tabşyrýaň.
Ondan soň praktika bar, gidip praktikada görkezýäň. Ýöne amerikan býuji şkolalarynda, mekdeplerinde esasan teoretiski taýýarlanýarlar we manekende işleýärler. Meselem, biziň SNG ýurtlarynda ony ýaly däl. Birinji bilen diňe praktika, ondan soň teoriýa. Hany hudožnik bilen parikmaher ekeni gürlemek gerek däl. Esasy zat diňe opytyň we men Türkmenistanda işlän döwrümde okanymdan soň Gyzyl Ýarmaýda wolontýor bolupdym bir ýyl ýalak institutyň daşyndan.
Hany mugt bu homlesleriň saçlaryny gyrpdym we opyt ýygnaýaňda şeýle.
Amerika don ýalak däl. Amerikada sen lisenziýaňy eliňe alýançaň adamy ellemäne rugsat berenoklar. Ba.
We men e, praktika tabşyrmak gaty aňsat boldy, ýöne test tabşyrmak biraz kynrak boldy. Sebäbi e, hem iňlis dilinde biziň ştatda Diňe bir-iki sany ştatda, meselem, rus dilinde tabşyrmana rugsat berilýär, galan ştatlarda hemmesi iňlis dilinde we ispan dili bar, biram çin dili bar. Galan ýagdaýlarda iňlis dilinde tabşyrýan. Netijede ekzameni tabşyrdym, bäş gezekden soň. Soň praktikany tabşyrdym we lisenziýamy aldym. Ýöne bir ýylyň dowamynda, şu tabşyran döwrümde men umuman Amerikanyň býuti sferasynda näme edip bolýar, Nädip ekzamensiz geçip bolýa? Nädip ekzameni aňsatlaşdyryp bolýa? Şony öwrendim. We onlaýn
platforma açdym. Onlaýn platformamda şu wagt nädip ekzamen tabşyrmaly, nädip sagat sanlaryny dolmaly, nirä tabşyrmaly, nädip ewaluirde etmeli, her ştat boýunça näçe sany sagadyň bolmaly, Haýsy ştatlarda ekzaminsiz, eger opytyň bar bolsa, meselem, ekzaminsiz lisenziýa alyp bolýan ştatlar bar. Soň birki sany gyz ýüzlendi, men öz ýurdumyzdan Türkmenistanda, birem Täjigistanda sarafanly radio bilen bile meniň şeýle lisenziýa alanymy eşidipdirler we diýdiler, nädip tabşyrsak bolýar? Bu gyzlaryňkyny tabşyrdyk. Olaryň ştatlarynda ekzamen ýokdy we netijede ekzamensiz lisenziýalarly öýüne geldiler iki aýyň içinde. We şu soň LLC zat açdykda netijede şu wagt bir bir mentorskiý biznes proýekt bolup ýola girdi. Gowy.
Haýsy ştatlarda ýok?
Ştatlarda ýok, nähili? Köp ştatda ýok. Di aslynda başlanymyzda, meselem, Waşingtonda ýokdy. Floridada ýokdy ekzamen. Ýöne şu wagt gitdikçe has köp tabşyrylany üçin biz ekzamen nähili bolýar? Köpler meselem Waşingtondan başlaýarlar-da, soň öz ştatyna transfer etýärler. Segsen dollar bilen sen isleýän ştatyňa transfer edip bilýäň. Şonuň üçin köp alnan soň Waşington şu wagt ekzameni sistemany girizdi. Ýöne nähili biz türkmenler hady wyhady tapyp öwrenen adamlar şu wagt Koloradoda we bir ýene bir iki sany ştatda ekzamen gerek däl. Öýüňe gelip bilýäň. Ýöne eger iznaçalny şo taýda bir iki aý işläp bilerin diýseň, şo taýdan alyp başga ştata transfer edip bilýäň. Ýa köp ştatda Biz ekzamen, ekzamensiz zat alyp bilýäs. Ýöne şuwda bar. Ekzamene girmegem o gaty görmüş däl, hany ekzamene girjek bolsaň, ýörite programmalar bar. Türkmen dilinde, rus dilinde edil kuizlet ýalak. Şo taýdan taýýarlaýarys. Bäş hepdelik programmamyz bar. Bäş hepdelik programmaň içinde her birinji güni mugallym bilen duşuşýarlar, her dördünji güni hem e, kurator bilen men bilen duşuşýarlar we soraglar bilen geçýäs. Bäş hepde taýýarlaýarys özümiz. Esasy geläýjek we 2025-nji ýylda meselem haýsy soraglara köp ün köp üns berlen bolsa, şo soraglaryň üstünde durýas, ekzameni iberýäs. Bir gezekde tabşyrmasalar, ikinji gezekde tabşyryp aldylar. Hany 5 hepdäň içinde alýarlar.

Munuň opty bar, öz ýurdunda işlän, praktika aňsatlyk bilen gidip, aňsat. Eşidýämi?
Jaň edýär, hawa, jaň edýärler öýdýän.
Maňa jaň edýärler, hawa.
Okey. Menem size şu soragy sorapdym başda. Näme üçin lisenziýa almaly? Lisenziýa almak şertmi? Näme üçin almaly lisenziýany? Hawa, Amerikada şeýle bir düzgün bar, lisenziýa almasaň seni salon işe alyp bilmeýär, salonda işlemäne rugsat bermeýärler. Assistent bolup işläp bilýäň, ýöne sagadyna on iki dollardan töleýärler. I to hemme salonda ýok, on ýaly rugsatnama, salon seni lisenziýasyz assistent edip işe aljak Kostudyňam oňa rugsatnamasy bolmaly we salon şoň üçin ekstra ýigrimi bäş dollar töleýän bolmaly. We sen assistent bolup işlän döwrüňde diňe masteriň folgasyny berip bilýäň, daragyny berip bilýäň boldy. Hiç hili ösüş ýok. Diňe işe gidip gelýäň. Hany şu on iki dollar üçin şoň ýalyrak düzgüni bar. Ýöne eger-de lisenziýa alman öýde işläris diýseň, O-da bolmaýar. Eger saňa žalyp etseler, ýene onuň tölegi bar, ştrafy bar we indiki sapar lisenziýa aljak wagtyňam ýene-de köp kynçylyklar öňüňe çykýar. Eýýäm nelegal işlediň hasap bolýar. Amerikada lisenziýasyz işlemek, sen adama zeper ýetirýäň diýip düşünýärler. Şonuň üçin lisenziýasyz işlemäne rugsat berilenok we mümkinçiligi bar bolsa, hökman lisenziýa almaly. Eger sen şol işden ösjek bolsaň, gowuja pul gazanjak bolsaň, özüň statusyňa laýyk, eger-de bir gün salon açjak bolsaň, hökman lisenziýa almaly. Sebäbi men şou bilen başladym. Men diýdim, Hawa, men Amerikada özüme işlemek üçin näme edip bilerin? Sebäbi biz öz ýurdumyzda öz biznesimiz bardy, öz işimiz bardy we hemişe özümiz işledik. Bir başlygyň elinde işlemedik. Netijede Amerika gelen soň biriniň elinde işlemek we sagadyňa seredip oturmak ýaman kyn boldy. Bir hili biziň üçin bir hili ekspluatasiýa ýaly boldy. Şoň üçin men diýdim, ýok, Amerikada edip biläýjek bir zadym salon açyp bilerin we salon uspieşno ýöredip bilerin diýdim we şoň üçin näme etmelidi birinji bilen özüm lisenziýa almalydy we birinji bilen özüm lisenziýa aldym indi nesip bolsa salon we spa bilen birlikde açmagy meýilleşdirýäs we şu iki müň ýigrimi altynyň içinde açmak üçin eýýäm ýollaryny ýerlerini öwrenip goýduk tehastamy
Hawa, TKS-de açmagy planlaşdyrýas we gelejekde o proýekti hem içine goýjak bolýas. Lisenziýa alandan soň ýa-da belli bir wagt geçenden soň, lisenziýa alandan soň ýa-da işe ýerleşdirmek, sebäbi şu wagtyň özünde hem köp işgärleri işe ýerleşdirýäs, sebäbi biz salona baryp gürleşende nähili gürleşýäs, opty bar, ýöne iňlis dilinde elementary derejede, ýöne kliýentiň bilen düşünişip bilýär, slowarý ulanyp bilýär we başda ugrukdyrýas. Meselem, ýörite täze açylan salonlarda başda iki-üç gün ugrukdyrandan soň, kliýentler bilen öwrenişen soň we masteriň özem biraz hakykatdan hem özüni komfortno duýanyndan soň, aňsatlyk bilen işläp başlandan soň eýýäm özüni arkaýyn salonda ýerleşdirip bilýär. Ýöne Parikmahyçlygam edilir, surat çeken ýalakda üýtgeşik dül gerekkä, bir klient bilen düşünişip başlansoň üýtgeşik kynçylyk ýaşanoklar. Iş tapmagam aňsat, IT ýalak ýa beýleki ugurlar ýalak däl, islendik salona gowja master gerek, şoň üçin iş tapmak problemasy ýok we bir ýyldan soň sen eýýam salony özüň saýlap başlaýaň, öz aýlygyňy özüň bahaň kesýäň. Meselem, men sagadyna kyrk dollardan aşak bolsa işlejekkä diýseň salon şoňa görä saňa teklip edýär.
Belli bir tejribe gazanan soňdur da ol.
Belli bir tejine gazanan soň eýýam on ýedi, on sekiz ýyldan aşak işleýän master ýok. Düşündim.
Haýsy görnüşlerde lisenziýalar bar?
Lisenziýa esasy görnüşleri bir kosmetology bar. Kosmetologyň içine obşi hemme zat girýär. Saç girýär, dyrnak girýär, fashion, ýüzüňe meýkap etmek girýär, gaş bejermek, kirpik bejermek, şolaryň hemmesi girýär. Bir barberiň bar. Barberiň esasan e, erkekler alýarlar, meselem türkler kän alýarlar. Erkekleriň saçyny kesmek, traş etmek, e, sakgalyny kesmek ýaly. Ikinji dyrnak bar nail, pedikýur we manikýur girýär içine. Estetişin bar, estetişin ukol edenok, ýöne diňe esasy ýüz bilen işleýänler bar. Lash makerler bar, esasan has uski profiller gitýär, hany diňe kirpik etýänler bar. Ony alýanlar ýa azrak, ýöne esasy alynýan lisenziýa kosmetology. Sebäbi Soňa Kyle Gasmitolyň içinde bilýän. Sen bu gün parikmaher bolýaň, ertesi gün diýseň ýok, men parikmaher bolasym gelenok, güni bilen aýak üstünde durýan. Men has kosmetologiýa ugrundan gitjek diýseň, sen ýüzüňi üýtgedip, kabinete geçip oturyp işläp bilýäň, kosmetolog bolup bilýäň. Ýöne ukol edip bileňok. Şondan galan hemme zadyny edip bilýäň. Düşnükli.
Lisenziýa almak üçin näçeräk wagt gerek bolýar, w asnownom?
Lisenziýa eger almak üçin meselem dokumentleriňi ugradyp, ewolýusiýa garaşýanyň bir aý, ondan soň ekzamen tabşyrmagam bäş hepde diýýäs. Bäş hepdeden soň ekzamene girýäň, eýýäm özüňe bagly üç aýyň içinde alyp bolýar. Eger özi, okuwçynyň özi ykjam bolup taýýarlanýan bolsa, biz ekzamen alsaňam üç aýyň içine çenli, iki aý, Iň maksimum köp bolanda üç aýyň içinde lisenziýaň öýüňe gelýär. Düşündim. Ýaňky diýşiňiz ýaly sagatlaram gerek bolýamy oňa? Belli iş işlem Hökman sagatlar gerek bolýar. Hawa, işleme sarp bolýar. Işleme sagatlarynda biz ugrukdyrýas. Haýsy salonlardan, haýsy ýerlerden dopolitn sagatlar alyp bilýär. Ýa-da Amerikada dopolitn sagat berýän mekdepler bar. Tä Amerikanyň özünde ýigrimi iki müň dollara çenlä gidýär. Bir ýyl gatnaw okamaly. Beauty şkolada okajak bolsaň. Bir azajyk hem tölegi uly hemem gatnamaly şo sagatlary ýygnaýança. Soň gatnansoňam az parikmaher bolaňok-da, ýene-de şo teoriýa geçýäň esasan, bir şo taýa gidip opyt ýygnaňok. Şoň üçin biziň esasy berýän maslahatymyz, Dokumentiňiz bilen gelse, galan dokumendiňizi nädip jemlemek barada biz maslahat berýäs we ugrukdyrýas. Şu ýerlerden, şu ýerlerden okap sagatlaryňy jemläp bilersiň gysga wagtyň içinde diýip. Ol bir ikinjem işlän ýylyňa görä sagatlaryňy salonlardan alyp bolýar. Hum.
Düşnükli. Meselem okuw okajak bolsalar, primerna näçeräk bahasy okuwyň? Gyz bärde Amerikada şol neme okuw okajak bolsalarda.
Amerikada okuw okajak bolsalar kosmetolog okajak bolsalar Amerikaň öz mekdepleri 17 müňden 22 müňe çenli şu wagt.
O, ýyllyk. Ýyllyk bir ýyl okaýarlar. Bir ýylyň içinde şo hawa, bir ýylyň içinde Kaliforniýa tarapda has gymmatly. Ýöne Beýleki ştatlarda şo bahaň içinde bir ýylyň dowamynda gatnap okamaly. Diýe on ýedi müňden ýigrimi iki müň aralygynda okap, sagatlaryňy ýygnap, ekzameni, ýene-de ekzameni özüň taýýarlanmaly. Diýe bir şo wagt biziň salonymyzda bir özbegistanly bir gyz geldi, işläp başlady. Diýe. Görmedikde diňe teoriýa geçdikde ýene ekzamenime täzeden taýýarlanyp täzeden ekzamen tabşyrdyk diýädä ýenede bu saparam ýene biziň sapaklarymyz has praktişni bolýar sebäbi biz bäş hepdäň içinde tutuş kosmetologiýa ekzamen üçin testleri taýýarlap tutuş üstünden birnäçe gezek geçýäs meselem birinji gün mugallym duşýar bir hepdelik zadaniýa berýär men bir hepde taýýarlanýan esasan segsen prosent dezinfeksiýa köp üns berýärler esasy Dezinfeksiýa barada gitýär. Esasy dezinfeksiýa eliňi näçe gezek sanitaziýa etmeli, daraňy nähili sanitaziýa etmeli, haýsy maşynlarda sanitaziýa etmeli, esasy şo zatlar biz ekzamenlerde ony taýýarlaýas, esasy nämä uklon etmeli bolup, şony eýýäm testlerde geçýäs, tabşyrýarlar.
Düşündim. Meselem diýeli biri daşary ýurtda okaýar ýa-da tejribesi bar, belli sagatlary bar. Şu sagatlary Amerika gelende ulanyp bilýärmi?
Hawa. Biziň edýän esasy edýän, berýän hyzmatymyz muny şol. Daşary ýurtda okan sagatlarynyň hemmesini jemleýäs. Ştatyň düzgünine, kanunyna laýyk sagat sanlaryny düzedip, ýetmeýän sagatlaryny aýdýas. Meselem. Meniň tabşyranymda kynçylyk çeken ýerim şol boldy. Meselem, men haýs biziň Texas Spice boýunça haýs sagatlaryň ýetmeýändigini meni hemme sagatlarymy jemläp aýyna 300 sagadyň ýetmeýär diýip täzeden geldi we her sapar sen 180 dollar tölemeli bolýaň. Her saparam täzeden terjime etdirmeli bolýaň. Şoň üçin biziň esasy berýän maslahatymyz şo. Bize ýüz tutsaňyz, aňsat tarapy biz sagatlaryňyzy ştatyňyza boýunça sagatlar haýsy sagatlar bolmaly, haýsy ugurlar bolmaly, haýsy ugurlarda näçe sagat alynmalydygyny bir obşi jemlänimizden soň, soň ewolýusiýa ugradýas özümiz. Ewalusiýadan geleninden soň eýýäm ýene-de ekzameni gününe çenli özüň bordy ugratýarsyň, borddan hem ekzamene rugsat berlenden soň ekzameniňem elli bäş dollaryny töläp özümiz ekzamene girýänçä support etýäs. Ekzamene girenden soň eger ekzameni bar bolsa, ýok men hiç hili dilim ýok, men başga ştatdan aljak diýse onda başga ştatdan lisenziýasyny gelýär soň Töläp perewod etýärler. Transfer etýärler. Transfer edýärler.
Ok. Ekzamen nähili bolýar? Nähili formatda geçýär? Ustny bolýarmy ýa nähili bolýar?
Ekzamen test görnüşinde geçýär. PCA-a barýaň, şo taýda test görnüşinde TOEFL-y tabşyrýanlar bar. Başga ýurtda mugallymçylygy okap, mugallymçylygyny täzeden Evelwürdi edip täzeden lisenziýa almak isleýänler bar, doktorlar bar, meselem, kosmetolog bolup kän işläpdirler, laryny tabşyrypdyr, bor rugsat, bort rugsat berensoň, olaram ekzamen beripdirler, hemmäň bir şo kabinete girýäň, obyçny test kabinetler şeýle-şeýle bölüp goýlan, şo taýda test çykýar, Teste özüň jogap berýäň. Esasy skor 70 prosentden geçmeli. Men 5 gezek tabşyrdym, ýöne her gezek 67-69-dan ýüzüme gaýtdym. Näme üçin? Aslynda şu has gowy öwrenmek üçin bolaýmasa diýip netije çykardym iň soňunda. Pedas köp bolýar. Ýöne iň soňky gezek
Hawa, soňam şu şulam bar. Birazajyk testleri her sapar täzeden alanyňda biraz kynlaşdyrýarlar. biraz üýtgetýärler we kynlaşdyrýarlar. Ýöne geçenimden soň şeýle boldy, hany men hiň missiýam gowulaşdy, missiýam gowulaşan soňam özümi bir disiplinä girdirdim, her gün irden meselem üç sagat taýýarlanmalydym, ekzamenden geçensoň şu irdenki üç sagady näme etmeli şu üç sagady diýen bir hili boşluk emele geldi, sebäbi şeýle bir rutina giripdir-de ekzamene taýýarlanmak, oňa bir öz Heýjany bar ekzamene gitmegiň, ony hemişe student bolmagyň.
Walla dogry. Eger diýeli bir ekzamen şoň jogabyny berdiňizem däli mena bir gezek soraýyn. Eger biriniň iňlisçesi ýok bolsa siz basnownom želatelno ekzamen ýok ştada uradýaňyzmy ýa ekzameni şonda-da girip bilýärmi? Hawa, eger
Eger iňlis dili ýok bolsa, men oňa-da wagtymam ýok, men maşgala ekleýän diýip, şeýle bir bir adam bardy türklerden. Men diýdi, maşgala ekleýän diýdi, ekzamene taýýarlanana wagtym ýok diýdi, özüm Pragda bolýan diýdi. Men diýdi, ekzamen tabşyrjak gel diýdi. Ýagny tabşyrman alyp bolarmy diýdi. Biz o wagt Waşingtona çykdy, Waşingtondan tabşyrtdyk dokumentlerini. Waşingtondan lisenziýasyny alanyndan soň öz ştatyna transfer etdik. Şu segsen dollaryny töläp öz ştadyna transfer edäýmeli bolýada. Transfer etdik hawa. Eý biziň ştat tüweleme her kime kömek edýä.
Hawa.
Prawa alanda-da bizden alýarlar. Prawa da esasy şu prawa alanda-da Waşingtondan Floridada sebäbi esasy iki dilde tabşyryp bolýanam şo ştatlara rus dilinde we iňlis dilinde iki dil esasy neme bor diýýänem diňe şo ştatlarda. Dogry. Eger şu wagt ýaňy diýdiňiz Waşingtonam ekzamen getirdi diýip, indi Waşingtondan ekzamenli geçmeli bolýamy? Indi Waşington şu bir aý boldy, Waşington ekzamen girizdi. Hä, girizdiler. Waşington ekzamen girizdi. Ýöne ýene-de şu wagt kän beýleki ştatlar bar. Kolorado ýaly, Delaware ýaly, Florida ýaly ştatlar bar, ekzamensiz lisenziýa. Özüňiz ugrukdyrýaňyz-da şo tarapa? Hawa, özümiz ugrukdyrýas. Özümiz sagat sanlaryny, hemmesini şo ştatyň kanunyna laýyk ugrukdyrýas. Ştat soň odobraýt edenden soň, DEA kliente hemme zadyňyzy odobraýt. Täze etdiler diňe garaşyň diýýär. Düşnükli.
Ok. Eger lisenziýaňyz bar bolsa diýeli, diňe bir ştatda işläp bolýarmy ýa şo lisenziýa bilen hemme ştatlarda işläp bolýarmy?
Amerikada şu bar, her ştat aýratyn bir döwlet ýaly. Meselem, seň Tehasda lisenziýaň bar bolsa, men gidip Waşingtonda işläp bilemok. Şoň üçin hökman men lisenziýamy özüm göçmäne eýýäm pikirlenip başlan wagtym, men tölegini töleýän. Üýtgeşik tölegi bar, kyrk bäş dollardan bir ýüz ýigrimi dollara çenli aralykda tölegi bar. Tölegini töleýän, bord lisenziýaňy şo ştata transfer etýär. Bir transfer edilmeýän ştat Kaliforniýa.

Waşingtona geldi biz ekzameni geçdi neme kaliforniýa bolanok diýdiňiz diýeli tehasa geldi şol adam transfer eden soň hem tehasda hem waşingtonda işläp bilýär dogry dälmi? Hem tehasda hem waşingtonda işläp bilýär ýöne islendik lisenziýanyň iki ýyllyk srogy bar iki ýyldan soň sen ýene öz sahypaňa girýäňde Men diýýän, men işläp ýörün we işime dowam edýän diýýän, kyrk dollar ýaly töleg bar, täzeden ýene obnowit etýäň, lisenziýaňy täzeleýäň, her iki ýyldan, iki ýyllyk srogy bar, her iki ýyldan öz sahypaňa girip obnowit etýäň, iki ýyldan men işläp ýören dirin, meň lisenziýam dowam etýändir diýip, iki ýyldan, her iki ýyldan, iki ýyla bir, iki aý galýança transfere, täzeden

Neme sorajakdym lisenziýa näçe ýyllap güýçde znaçt iki ýyllap şolaryň ýa gaýdyp geçen lýuboýam iki ýyl iki ýyl dogry dälmi hemmesem iki ýyl bolýada hemme ştatda iki ýyl hawa iki ýyldan soň täzeden iki ýyldan soň ekzamene gireňizok ol gorkunç däl ýöne bir kyrk dollar ýaly tölejigini töläp täzeden men işläp ýörendirin lisenziýamy uzaldýandyryn diýip uzaldýaň bar bolany şo Şo başda bir gezek geçmek gerek. Täzeden ekzamene girmek gerek. Şo başda bir gezek ekzamenden geçmek gerek hawa. Düşündim.
Okey. Diýeli häzir lisenziýasyny aldy, ekzameni geçdi ýa-da ekzamensiz ştada gitdi, lisenziýasyny aldy. Iş tapmak ýagdaýy nähili?
Iş ýagdaýy elbetde özüňe bagly birinji bilen. Ýöne Sen mekdepden ýa-da assistent teacher boljak bolsaň ýa sadjega görä beýleki işlere görä iň aňsat ýene salondan iş tapmak aňsat. Hä.
Sebäbi her iki ädimden salon bar. Salon kän. Salon kän her iki ädimden salon bar. Soňam biziň gyzlarymyz, oglanlarymyz has başarjaň.
Basym alýas, basym öwrenýäs. Biz klient serwis gören adamlar we serwisi nämedigini bilýäs. Biz arassaçylyk meselesinde, meselem, kän işläp görýän welin, meselem, biz daraga ýere gaçansoň, ýere gaçan darak bilen täzeden işläp başlamzok. Şo endik ýok bizde. Ýa-da biram birhilek medeniýet oturylan, oturylan bir medeniýet bar, serwis bermek medeniýeti we islendik salona baryp işläp başlandan soň, şol seň çekiň galdyrýar, bahany galdyrýar we biz tarapdan gelen masterleriň hemmesi şoň üçin eýýäm arzan aýlyga işlänoklar. Belli bir wagtdan soň eýýäm öz gadryňy özüň bilip başlaýaň. Şoň üçin Amerikada diliň biraz dil öwrenmek kynrak bolsa, iňlis diliň pesräk bolsa, esasy başlap biläýjek ugruň şo ýa barber, ýa parikmaher. Oglanlar barberlik, gyzlaram parikmaher we şo şo ugurlar Ýagny birinjiden-ä sagadyňy arkaýyn sazlap bilýäň. Meselem, men şu wagt işleýän salonda, ýöne men ýylyň dowamynda iki aý Türkmenistana gidip bilýän arkaýyn. Men skedjulymy ýapýan we kliýentlerime duýdurýan, men iki aý ýokduryn diýip tomusda. Ýa-da ýylyň dowamynda men başga ýere-de okuwa, powyşeniýa wkywlikaýtsa gitsem, skedjulymy ýapdyrýan men diýýän, men ýokduryn diýýän. Başga hiç hili işde ony edip bolanok. Sebäbi IT işleýänlerem, hany meň ýanymda IT işleýän gyzlar bar, gije bile işleýärler, gündiz gezýäs, gaty kyn bolýar. E, aýal maşgala üçin meň pikirimçe iň bir iş hem sungat, hem bir iş hem bir hobi hökmünde parikmahaçylyk nika diýýän hem hem aňsat hem işden sen gapydan çykanyňdan soň erti näme ederkäm diýen aladaň ýok işde näme boldukä diýip sen özüň we öz kliendiň boldy öz belli bir işe başlansoň uje klientler neme edip başlaýandyr, seni mundan soň seň ýanyňa geljekdirin ýa-da salona gelen wagt seň adyňy berip, men şoňa garaşjakdyryn, eger işlän bolsaň. Şo zatlaram bolýandyr dagy. Şo, şol şon ýalyrak. Eýýäm öz klienturaňy ýygyn alanyndan soň, sen uje gaty arkaýyn işleýäň. Sen bir aý klientiň, geljek klientiň we bir aýky summaň eýýäm bir aý öňünden belli. Sen eýýäm grafigiň doly bolýa. Ýok, men wagtyň geçmegi bilen biriniň elinde işlejek däl. Men owneriň halaňok diýseň, solo kabinetem alsaň bolýa. Solo kabinetler bar. Günlük ýigrimi alty dollardan töleýäň. Ýekeje özüň, öz kabinetiň. Sen Telefonyňa app ýükleýäň. Şo appdan saňa haçanda Nirmi salon diýip gözlänlerinde sen şonda görünýäň eýýäm. Google seni görkezip başlandan soň bir elli sany odzyw alandan soň rewýu ru Google eýýäm kliýentler saňa gelýär. Ony gün-güni seň kliýentiň seň kabinetiňe gelýär. Seň instagramyňy ýöredýän instagramyňa seredýär we saňa görä kliýent gelýär-de. Hany arzan arzan başlaýan bolsaň, şu arzana öwrenişen klientleriň gelýär, ýok men VIP master diýip, eger bahaňy galdyran bolsaň, sen şoňa görä-de klient gelýär. Her bir masteriň öz klienti bar we her bir masteriň öz klienti gelip başlaýar. Düşündim. Znaçt, okuwçylara paka ony edip bilenoklar, olar social security work permit-i bolmasa, lisenziýa alyp bilenoklar, dogry dälmi?
Meselem, Tehas, Illinois we ýene-de häzir meniň ýadyma düşenok bir ýene bir käbir ştatlar esasensiz berýär lisenziýa. Sen başga ýurtda bolsaňam lisenziýaňy alyp bilýäň. Hawa. Lisenziýaňy alyp bilýänden soň haçan işlemäne rugsadyň başlanyndan soň işläp başlap bilýäň. Hä, prosta lisenziýany alyp goýup bilýäň-de snaçaly. Lisenziýaňy alyp goýup bilýäň, hawa. Sebäbi lisenziýany diýseň men Arkaýyn özüm ekzamene taýýarlanjak, arkaýyn men bir ýyllap özüm ekzamene taýýarlanjak, ekzamene girjek, SSN-ime bir ýyldan dokumentlerim taýýar bolýança men şol zatlary taýýarlap goýjak, özüm student, ýöne öň-soň men Amerikada galyp işlejek we parikmaher boljak diýseň, onda lisenziýany özüň, Dokumentleri tabşyrandan soň ekzamene ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlanyp, os hyzmatymyzam bar. Men diýseň ki, men seň kursuňy aljak däl, bäş hepde seň bilen günde oturyp taýýarlanjak däl, özüm taýýarlanjak. Ýöne sen meň dokumentlerimi tabşyryp ber, näme sagatlar gerekligi barada maňa konsultasiýa ber diýseň, şol töleg esasynda konsultasiýa berýäs we taýýarlamaly sagatlaryny, taýýarlamaly. ugurlary boýunça ýaz. Özi taýýarlanýar, özi sagatlaryny alýar, tabşyrmaly ýerleriniň linklerini oklaýas, özleri anketalaryny doldurýarlar, tabşyrýarlar we netijede obyçny okaýan ýa-da işleýän ýeriniň srogy gelýänçä, gutarýança ýa-da SSN-e garaşýan we SSN-e gelýänçä, Social Security gelýänçä ekzamene taýýarlanyp, ekzamenden geçip, eýýäm şol işlejek wagtyna çenli lisenziýasyny özem alyp biler. Düşündim. Onda znaçit meselem diýeli adamy green kart çykdy, utdy green karty. Entek gelmägine, gelmegine-de bir ýyl bar. Şo wagtdan alyp goýup bilýär-de öňünden, soň wagt ýitirmez. Hawa. Ha biz meselem şu ýyl boldy, şoň ýalak iki-üç sany, üç sanak boldy. Master biz işläp ýörüs diýdiler Türkmenistanda. interwýu girýäs, interwýu girenimizden soň eýýäm biz garaşak gel, biz hemme dokumentlerimizi tabşyrjak, aňarda tabşyryň diýdi. Kanyýeşne öz salgymyz bilen ýa-da olaryň green card gelmeli salgysy bilen dokumentlerini tabşyrdyk we olar aňardan bilet alyp gelýänçä üç aýyň içinde eýýäm lisenziýalarym geldi we gelen badyna salony işläp başladylar. Ýagşy. Gowy eken. Onda şo şo zatlara üns bermek gerek конечно. Onda Bahar obşi aýdanda siziň berýän hyzmatyňyzy bir ýene bir gezek gysgaça aýdyp beriň. Adamlar sizden haýsy hyzmatlary alyp bilýärler? Biziň berýän hyzmatymyz birinjiden-ä eger American Beauty şkolasynda okan bolsalar we ekzamine girip Ekzamende birki gezek üstünliksiz bolup, häli ekzameni tabşyryp bilmeýän bolsalar, şolar üçin bäş hepdelik kursumyz bar, ekzamenden taýýarlanýas we geçýänçä support etýäs. Ýani geçýänçä nämede kynlyk çeken bolsa, şoň bilen Telegramda gruppa bar. Şo gruppanyň esasynda ekzamenden geçmegine ýardam etýäs. iki gezek töleginem özümiz etýäs. Şo tölegiň asnawnoý tölegiň içinde üçünjiden Amerika göçüp gelýän bolsalar, green card tutan bolsalar we Amerika gelmäne taýýarlanýan bolsalar, bärik gelip näme ederkäm diýen düşünjesi bar bolsa, meselem, ýöne öňem salon ugrundan başa çykýan bolsa, Olara maslahat berýäris, maslahat ýarym sagatlyk konsultasiýa mugt we nämeler gerekdigini, näme dokument jemlemelidigi barada aýdýas, eger gerek bolsa onda tölegini töleýärler we şoň esasynda olaryň eýýäm keýsine başlaýas. Üçünji, lisenziýa alandan soň Amerikada salonlara ýerleşmäne, haýsy salonlara ýerleşse gowy boljakdygyny, meselem Tehas, Dallas bolsa aňsat tölenýär, ýöne häzir beýleki ştatlar bolsa biz o taýda ýanynda işläp bilmeýänimiz sebäpli, ýöne esasy Üzüminkilerini aýtýas, meselem, täze açylan salonlarda işlemek aňsat. Sebäbi o taýda bir öňki köne masterler ýok, her kim täze barýar we her kim biri-birine öwrenişýänçä sen hem salona we klientlere öwrenişýäň. Şonuň ýaly konsultasiýalarymyz bar, serwisimiz. Üçünjem ýörite beauty kurslarymyz bar. Meselem diýse, men öň saç etdim, Ýöne men kosmetologa caljak, ýöne hem soň dyrnaga geçip gitjek diýse, ýörite dyrnak ugrundan, pedikýur, manikýur ugrundan kurslarymyz bar ýazykly. Get kursa ýükleýäs, get kursdan girip, şo taýdan wideo arkaly öz gerek materiallaryny alyp bilerler, wideo arkaly gerek sapaklaryny öwrenip, Başga bir ugur boýunça işlemäne-de taýýarlanyp bilýäris. Bäşinji ýene berýän serwisini täze, noweýşe, iň soňky çykan, meselem, Keratin wyprimleniýe diýdi, Digital perm diýdi, şon ýaly serwislerimiz bar. Şol soňky çykyp, indi has bir Amerikada-da we beýleki ýurtlarda-da indi has ady çykyp, gymmat serwis hökmünde açylýan kurslarymyz bar we şolardan kurslarymyz satlykda, olary töläp alyp bilerler. Düşündim.
Siziň bilen w asnownom aňsat habarlaşmak nemesi haýsy neme bilen e-mailiňizmi instagrammy ýa telegrammy? Instagramda
günüň altynjy bazar günden başga galan gün bir saadyň dowamynda hökman jogap berýäs. Instagram habarlaşypdylar. Okay.
Onda pretty much boldy diýen siziň goşjak zadyňyz bar bolsa Aýdyň bolmasa men siz neme diýeýin bu günlük gaty peýdaly boldy belki köp adamyň işe başlamagyna sebäp bolýaňyz oň üçinem aýratyn minnetdarlygymyzy bildirýäs bu wideony men nemede paýlaşaryn ýutubda paýlaşaryn tiktokda paýlaşaryn we siziňem instagram adresiňizi goýaryn Siz şu anki aýdyp beren temalaryňyz bilen baglanyşykly adamlaryň soraglary bolsa, arkaýyn size Instagram arkaly ýazybermeli. Dogry dälmi? Hawa. Boldy. Sag boluň çagyryň üçin. Hawa, köp sag boluň Bahar. Işleriňizde üstünlik, sagamanja geliň. Sagamanja dynç alyň. Sag boluň. Sag boluň.